tadzoka zvakare hanzi tadzoka kunge magetsi my name is chief coty uh, am here with these immaculate gentlemen gentlemen of the extraordinary league oh, immaculate is a big word zvamwe man of god so I, I, I will, I, of course we have to start by somebody who is coming for the first time auchona dare pastor chamba mm. makadii tinofara muno mwari mm-hmm. muri sei chief imboitai kuti vanhu vakuzivei mudare kuti imimi ndimi ani munoita nezvei ini ndinoitwa pastor venon chamba kana kuti venon chamba tinobata tiri kumaareas dzemabusiness kuministry zvinhu zvemweya izvo mm-hmm. tinenge tiriko tichikocha vanhu kuti vanodii kuti zvinhu zvavo zvifambe mukati meupenyu Acha mauya kuvakamburi ka.
vatawa ndikochi ndara samukamburi mukuru ari pano vanorova hero
Data- data our brother mukoma wedu eh, vari kutijoina nhasi eh, vauya padare kuti tizozeya

Eh, ah, saka kukamura nechindere unonzi chii ah.
ibuza
abarufu vainzwa here zita iyoyi
mwakari kaboto va eh, tiri kaboto muri kaboto ndende eh. ah, mwakari kaboto zvemandoziva kusvika chief but uri mambo i think maybe anozoti chimbo yakapiwa namaponga here jot mukoma wangu Eh, tsvimbo iyi ka baba eh, inoratidza zvinhu zvakawandisa nditori mambo ndiri pano kwete zvokutamba asi pari zvino ndiye ndiri mambo Tiri varanda baba ndine ndiri mambo wevakamburi
Tinotenda ya. achikuru chikopinda masikana epairport mdara Eh, anopinda masikana epairport rechikuru ya eh, inopinda Aisi- iyi inopfuura iyi. aisi weapon Ava- yeah. vanotoitarisa ipaiti kufura kuti so guys uh, yeah. Eh, i know kuti there's a lot of things that have been happening this, this past week mm -hmm. takapedzisira kutaura nyaya yekuenda kuloji nekombi
but pana ino loji nekombi iwe loji nekombi but bcause mabebi mazuva ano motikari kana usina bambaringa unosara kuenda mm. kuloji nekombi dzikira wabhastop maenda makateedzana hazviiteka motikari dzine matems anokubatsira dhambosi aiwaiwa ngataure chokwadi vamarufu hatiti varume wari wiki tenga mota shamwari taurakoza kubatsire
nekombivedaro msadaro amsazodaro waumanaomana wacho hasi kumira aedimoni mdara
aedimoni
but hazvisi nyaya yekuti pamwe mwari vanenge vakuona kuti munhu here gani bomubvisira tumari dzosizatanga kamweakuamari
dzose zacho hatoripo ndo zvataa tichitoseka noti kuti tiri kuseka kuti usazonoenda kunofara ndizvozvo aiwa taitotaura kuti kana wakunofara zvekufara mm-hmm. chiwanawo zvifambiso yangu ndeyekutinzwa unosvika pakazara saka futi kudzoka kunotsvaga
ivarume mira afuti anorisaina akachimshenyiunodura
bambo iti Eh. probably wha- what we are saying ti- hatisi kutaura zvemunhu aenda kutouchline lake Mm. tiri kutotaurawo zvemunhu aenda nemhuri yake handona kuti maloji ndekuetouchline Aiwa, Ropa- ane mhuri inini I don't- i am not against the con aiwa, aiwa. asi kana wane imwe mhuri Ah, inosapota Ah, but na- na- na- na- na- Sam- samarofu uroenda kupi nekombi loje marare nekombi nemhuri kunoiti kunoona bhora loburira vanafuta Ah, dhara.
aiwa but I- no no no no What's that? I- inini semunhu wetourism ka zvinhu izvozvo zvitinozvikurudzira mm. kuti enda nemhuri yako mm. kuloje marare handiti eh it's okay asi kana ama extra curricular activitiesanga paitewo maresourcesproblematina understanding mm. because tiri kuti pane maloji here asingaite kuenda nemhuriandikuda kwana imawa dama mvangeri auradzawo innocent is eh. Eh. makere ukanzwa vanzi lodge zvipande 90 percent of the times Oh, zvipande right? Eh, Wotera. so waona uchipande nekombi uzoona so onzi wosvika wazara Hayi, hayi. Ndopano- watanga kufamba unotsvaka Eh. because apa yoo chinangwa akakuti ukambureka wofamba kune lodge iyi wobva wafamba futi kune imwe futi unoona fourth
vodzokera kuti anga timbonotiraya kuwaterfall eh. handiziva saka mastrisi makaipa but maloji auzopedzisira watorwa here mafoto maitsano anobva wakuona uri kuloji uchifara ubva wanzi
ndikuda kuwana understanding yekuti i thought probably there is an environment where I can enjoy with my family iri kunzi lodge. Ano haiwa no mm-hmm. ariko iwawo but manje ya tourism way ya going out. But ndidzawakomana idzi dzawakomana idzi. Wadzamara kutaura imimi dzekuenda ku Ane dzawakomana dzema sports. Ane dzema sports my extra curricular. Ne ne kombi ah, mdara.
Tawo counseling uri kubatsika.
Wewe zvawo counseling. Ndinabhurura kaenda kuchitungwiza. Eh. Aitori pa kuchitungwiza. Eh. Akachi describe zvanzi baba munhu akavaka lodge yoga. Mune hure chete. bos akaisa privacy dzakanyanya dzekuti maiziita zvinhu pareception paunobhadhara wonene nemunhu wako waunobhadhara itora mari unochinjana pakawindow so kadiki diki konono pakabota kune defense yekuti uri kuda kuti muridzi welojika munhu ihure
tongoti pabusiness akaita inonzi business intelligence business intelligence right pane zvinhu zvakawanda zvandataura kuti pakaitika zvinhu zvakawandisa stereki ndo yatakatanga nayo vhiki iyi musi wemande last week ah. eh, ndo yakaswera ichitrenda ah. ende kutrenda kwayo kunoitwa kanemi tinokutendai pindai ipapo futi muite zvamakaita last week mm-hmm. handiti kuti nyaya dziite sei dzifambe tidzidzise varume mm-hmm. ndo zvatafambira chete mm-hmm. toita kunge tiri kukupindirai mumagarden mm -hmm. but the truth is kuti weare advising also yeah. the best way we know how mm -hmm. ndosaka takunzirai ka magweta mm -hmm. eh, mabusiness people vafundisi nevavhangeri mm -hmm. nemadzishe mm. muchitongeka musare
tiri waranda baa oh. eh, and then also eh, tongoti ka congratulations vapfanira vedu ava vecricketa okay. ndakanzonzwa vadaopo wakamita mm. mm, ndimwe mabusiness mm. nanzi vakapinda musuper 8 chichichichi Mm. Ah, kutopiwa kutopiwa 1 million zvitori right because vacha- vachapuwa shungu dzekuti next time tika- tikapfuurira zvatakambita kumashure more. tokunotopuwa 5 million ngaisaperera mukukambura sikandaraza Uyu saka ndamatira timu akomana hatina ku- Ipa ka. tainamatira vakomana ava. tairwawo tiri munyika dzekwenyu tawaro tawaro ichadyiwa uri mumwe wakaridza vere wamarufu ndani nemukomana ane ndebvu dzinenge dzechi okay ah, eh, anonzi rick ross akazotaura shona ake rick ross anoimbawo anzi anoimba but zvaanoimba vashoma vanonzwisisa but anoimba ndewo muno muzimbabwe ndewo ah, i think yawe kumabvuku Mm. asi anobva kuamerica waone nguva yakanaka aari nguva yakanaka mukoma aiwa ndandiri munguva yakanaka vhiki rakapera iri musapati aiwa musapatina sapatina chaicha asi ndine nyaya yangu rega ndikuplayerei voice note eh, rauya titaura nenyaya dzevoice note pane nhamba eh, iyoyi yataisa apa iyi eh, chipindai muwhatsapp group redu iroro titaure takawanda muchitumira mavoice note musatye zvenyu ngatijoinei channel iyoyo teedzerawo nyaya dzenyu dzichiitika tichiadviserana tiri imomo muchigroup ichocho okay. saka ngatitererei apa vakomana e, tibatsirane naika makadini vedare
e, ndine nyaya yanga mura kuti mundibatsirewo panapa e, ndakaitawo first marriage yangu yokutanga nemwana one saka pamarriage yandakaita iyi ndakatenga stands chigara nemukadzi uyu Ndabva ndaisawo zita rangu neremwana ah, neremukadzi tese tiri three ipapo ndakaisisa mazita edu ipapo and then things didn't go well on our sides after some time then takabva taseparator saka ini ndakaita move on ndabva ndabva ndabva ndatanga kugara hangu somewhere else then ndabva ndaroorawo mukadzi so after some time iye akaitawo move on obva arorwawo nemumwe uchi muprisi wake wari kugara naye saka vari kugara pastand ipapa inini uh, things are also not working well on my side i don't know if you can help me out uh, is it possible to go and stay there pamba ipapo or i should not go there ndopane nhau yangu yanoda mundibatsirewo ipapo kuti panofambiswa sei
murume achema chema hanzi eh, ndakatenga stand i think timbotanga negweta because ndaona masek mm. timbonzwa legal then tozopinda eh, gangster legal all right so let's, let's narrow down the facts yes. akatenga stand ndovayevaka

Mm-hmm. So he's saying, can I come back to that house? Mm-hmm. Yes, you can actually come back. Uh, because can now, mira, mira. so, yamakutara yaunzi convenience. Mm, kuti zvobuda here kuti munhu wako waimboshare bed naye onzi achichimidzwa munext door so yainyaya yoti is it practical ah. so option itoripo kana wada kungwara hmm. is number one negotiate buyout shamwari mbayedu is worth 100000 chindipa 50 or ndakuuya tosplita marooms because remember kana, kana imba iri yako une two options number one yekuti right yekutogara pamba pacho but again the practicality yoti yo saka uchagara muspare here acharara main bedroom ndiani that's very difficult so the second wawaimborara ipapo ivo maimborara manje memewingwe shasha imomo hmm? eh, ichozi mamukere yeye aombarume apa haisi kurara mubedroom chete so legally is very possible eh, the other option kana zvatonyanyonetsa kuti utengesa 50 percent yako hmm. but again its difficult kuti uzonzwa hanzi mumwe munhu atenga hafu yemba yako hmm. eh, ozonzwa hanzi akuya ndoda hafu yacho so if what i would advise is number one you now need to initiate masteps where we can literally get value from that house mm -hmm. yeah.
alternatively um, mochita practical arrangement where your share waigona kurendesa ngaichitova evaluated tochiziva kuti kana uchifanira una 500 or 400 you are given that amount you rend elsewhere because nyaya rinotaura apa ndei rend apa so it's very easy ungoziva kuti stay yako iwe if you're going to put value maybe it was 200 it was 300 then you get a house somewhere so that at least you're able to get value if you don't want to sell that particular property mm. but i don't advise vanhu kana marambana marambana rambai nezvemashuwa so that at least um, tizive kuti mapedza maafesi mhm. bcause our problem yeti chinonyanya murwadza ndechekuti imba iri muzita mangu but pakugara mumwe murume mm, zvafanira kunzi wofa iweyo mukadzi wako otora nemwe murume akutanga kurara nemwe murume musame bedroom momo ndozvinowanzokwidza vano bedroom bipinga chero hafa anoziva yeah so, so now uh, if the answer legally is possible The question is, is it practical? Mm.
Okay. eh, vachamba muri kuona sei nyaya toita sei uh, murume anodiwi uh, murume uyu chandikuda kumuadvisa zvangu ndechekuti pasvika nyaya apa zvinorwadza mm. zvinorwadza but Akufanira kungoita taker ma necessary steps ekuti pave nekugoveranwa kwemba and ndichasiira hangu vamwe mavhangeri vari pano vane zvavachataura but advice yandoda kumupa kune murume uyu pane pandabata paati nemudzimai wangu bva tapinda marriage ndokubva tazotenga stand muri kuona here kuti murwendo rwake rwerudo nemudzimai uyu vaiwirirana pasati pane stand divorce yakazouya stand mm. yapo saka mubvunzo wangu ndewekuti zvii zvawakazotanga kuita iwewe semurume mm -hmm zvakazokonzeresa kuti mukadzi kana kuti mudzimai wako aboikana mm -hmm. what is it exactly that you started okay. doing divorce yakauya imba yapo vanhu vari kuratidza kuti kumashure uku zvinhu zvakaoma vari maroja vasina chavainacho rudo rwaitsva mm -hmm. but hande pakuzonoti taita imba taita stand divorce yakuya yeah. saka number one its either problem kana kuti challenge iri kuri murume uyu akazotanga kuita zvaaita vanemba kana kuti dambudziko riri kumudzimai uyu akazotanga kusimudza musoro nei nekuti pane imba mm -hmm. saka my advice is in the near future kana wazofunga kuti wakuda kupinda muwanano zvekare iva neuchenjeri mm -hmm. wekuti ndoita sei kuavoida zviye zvemadivhosi nezvekuisa imba muzita reangu neremwana mm -hmm. saka ngaave neescape plan ngaave newisdom ne dzekuziva kuti next time ko zvikazoitika gara watongoziva kuti zvinhu zvakadai its possible because vari variko vanopinda masecond marriages mathird marriages pamwe pane zvinhu zvaachafanira kuti ite izvezvi regai tisiire mavhangeri aivamode mavhangeri mdara guys eh. let's be simple marofu shamwari yes. Oh, oh, you are not going to divorce yeah, this but koti shamwari mm.
matenga imba imimi uh, mati marambana uh, have you wound up your face mm. full stop aona uya wind up my face mm. ko mvura payakamboyerera yainowanzoyerera aiwa mdara chinoitika unganodi mm. vanhu vakawanda they think theyare divorce vasiri divorced mm. Mm. so now divorce vanoti kana unoye proper divorce so kana mama akachata ndivanhu vari married mm-hmm. then divorce applies kana mune property anokambozinzwa mm-hmm. kana musina property maparadzana handizvoka mm-hmm. so, so ah, eh, hamunana kuti maparadzana so, so, so now the point is kana takudivorcer

the consent paper and the court order aiwa ko kana ipapa maybe hapana kanyaya yekuti vanhu vakaenda kukoti kunoisana mari aiwa no no panoitwa sei problem because i think kuvhunza uku ka eh. it's, it's because ah, ah. haasi musituation yekuti legally ane pepa rakambonyorwa still chelsea now kuchata mm. um, what you simply go to court for is what is called property sharing mm. so which is why a number of people kana zvaramba uyai tiite property sharing mm. kana yaramba marriage yacho formally divorce because right now from that cohabiting yeah yeah yeah you need to get an order you know share property kana maramba unzwisana imimi okay. get that order tingadai tisina problem iyi mm. dai munhu akaita process yeproperty sharing mm. because now imagine wada kudzokera kune mumwe murume uku uda zvidi mm. it's not practical like, like so right now let's get advice that's the biggest thing that i'm actually going to advise let's get advice shawari this is where i am zvinhu zvaramba kushanda chii chii chii chii then toota formalize that process it does actually help mm. then i know muvhangeri vanotaura hapana imba inoparadzisa vanhu vamana guys kuna vanhu vane dzimba dzakawanda vari merit so, so, so one of the things hakuna munhu anochinjwa nemari ah. kana wanga kugara uri joki uri joki chero usina mari mdara yeah, yeah. so, so, so, so even a number of people vamunoti vana behavior havana capacity yekuita chipandi mm, saka broka ndoenda kuloanoenda kuloji nekombi chipera tibodzi vavavhangeri ava eh, vambaringa Eh?
unfortunate but ndida eh. kubata side remukadzi uyo akasara pamba nemurume mm. murume chaiye anorora mukadzi akasirwa imba yedivorce nemuru kunogara varikovarumerewa vatoriko varumere shamwari vatorikuva varume varumerewa
anotomitisa munhu mdara atoripo vanbut hauqualify kuita murume chaichee autoisumudza zipi mdara ari mba yaasina kuvaka mdara yes.
mutare anoda pride kake kuti pangu mukadzi anenge achitokudza kuti ah. aiwa paimbonzi pakoti mm. pakutonzi pamuparinga samuparinga tora munhu ane ten chete chebaba anopinda mune ko jeni ndorega here rinoita kuti uite murumbe ipapo

because ndobvunzo wanga uri musoro mangu nguva yese mm. i think its very important what is rising mm. kuti i don't know kuti uyu paakanga achibva pamba anditi achisiira mukadzi newana akanga achifunga kuti akachenjera here aifungoti kungwara here mm. aiti chii chaitika because akasiya musha usina chii usina baba, usina, usina baba va mm. baba vakazofunga akanga aine strategy yekuti ndinonodya uku mm. ndichidzoka ndichidya uku mm. akati ayoniwa pa ndosiyirawo mhuri yangu nechindo saka izvi akunzwa kuti kwaane imwe mhuri yadii yagadzirwa and awana imonya eh, eka madzimai they also do that because nyaya iripo ndekuti iwe uri kunzi une mumwe woinaye mm. saka handifunge kuti Murume ari pamba apa is a former husband is a former husband because inini even ndiri munyaya iyi ndidapinda handigari panhu pakadai akati because inzwa uh, do you know the advantage maybe is doing ndezvekuti murume ari kutiisira audio atori murume maybe asina mahard feelings because you, if you meet in an environment where men had hard feelings unoingwa manheru because pamba hapasi pako mm. saka unonzi hapana formal Divorce iri kutaurwa yakatoitwa saka unonzi une ndakubata uine mukadzi wani une mukadzi wangu pamba pani pamba pangu so unogona kutanga kutrenda mumedia wasvike pa uri pa onit iri kutaurwa iwe uchitokamura onit yako iwe uchirwa onit uri pa prayer iri kutaurwa iyo iyi unogona kuzonatso tenda zvakanaka because uri pa environment yemumwe murume you can't actually be comfortable to spend a night muimba yemwe mukadzi wakabvunza uchiti chii ukanzi kana uri pano unenge uri ani bcause ndomubvunza yatiri kubvunzaaatiri
ah, kutaura kato zvatiri kutaura but kune dziri kurongwa manje kuno taakuadvisa manje kuno kudare uyo akumuti enda pamba pako hapana pisi baba inguva bedzi wana vanhu vanopondana saka if you are a man and ukasvika mukadzi aine maissues ake handiti mm. you know ndozvataita zvigure ka mm. because kana munhu achidi munhu wake mupenyu nyaya idzi hadzingopere you know what we try also to do is to brush mamemories akakiretwa nevanhu uye ari kuchiri kufunga imba yake akaita antonarita newana bcause ari kuti imba indanda ukazozobvunza murume odaita achitaura arega anototi imba iyi ndakaitira ndakawasiyira imba kwete nekuda kwemukadzi mm. ndaiitira chi wana mm. kuti wana hwangatambudziki mm -hmm. you see so there are a lot of things kusiya mhuri yako hakusi nyore koti mm. so we also need to advise the men ari kugara pamba apa kuti he must think straight e eh, anogona kunge ari kunakirwa zipi ichiita sei ichikwira ichika but i think it's not, it's not even a, a normal to a man unofanira kubvisa munhu muenvironment woenda naye muenvironment yakaita sei yakanaka yaunomuisira womuwakira oga omuka uyo akaitirawo mhuri yake iwe wakuti pamhuri yakagadzirirwa iwe wakuya ipapo uchidi uchigogota futi i think chiwotowo chadi chaatora akaisa pamba wakadzi waungodawo munhu pamwe ndiwo ungokamura angotsvagawo munhu anoti i don't think kuti mupfungwa memukadzi uyo aroda sota murume kana ndozvekusvotesa kuti zvausipa manje pamba mandakuita se ndakutsvaga anoya a normal man like mupari aiwa hazvibude u will not stay there mm. ah, but koti jerome do you know how many men right now vari kugara dzimba dzakavakwa nemadzimai dzakasvika dziripo right now ngatiite survey kana dzakavakwa nevamwe varume dzakavakwa nevamwe varume right now ngatiite survey kana mune nharo aritaura chokwadi right now kana mune nharo mone right now i'm talking about grown men but it's not safe eh, eh but i'm saying grown men right now uri kusvika imba yausingazivi kuti yakavakwa hamachi mm. yausingazivi kuti yakafambirwa kupi yausingazivi kuti mari yacho yakashandiswa
yangasechewo chete nevare vagume right guys ndine imwe futi audio ka regai timboiterera tinzi kuti eh, munhu wedu ari kuti chii remember eh, to get in touch with us also on our whatsapp platform taane group redu ngatichiitai tichiinteracta ipapo tisataure zvinyadziso zvakanyanyisa stereka handiti tombotaurawo zvinhu zvinofambawo zvinovakaandotya kama whatsapp group apa oh, ah, tanga kutumira mavideo asiri waiwatonamata guys
chimirai tete nevafundisi futi chimirai titerera Pamusoro idare inini ndine shamwari dzangu dzakaroora asi vakadzi vavo vanoenda pasocial media vachipema magifts acting single to the extent that they even remove pictures of their husband so that single guys searching doesn't know kuti chi eh, kuti they are married kuti vapiwe magifts Chingave chinhu chakanaka here ichi or chihure in disguise chikuitirwa munhu ari mumba just helping my friends because patinoita maget together as men people say a lot and mahwani
vasikana eh, vari kunzi vanoswera vachitsvaga magift andichakambotaura nyaya yevalentine paye mukati panoridzwa bhosvo ka three mm, pamunhu one ndoka vasikana vachawa magangster

akutoshandisa that status kutopema magifts mm. pretty much is attracting attention from other men ah, baba nyaya dzechihure idzi baba ah, nyaya dzechihurediscussa because mm. munhu ari married mm. i think iwo zvinotofanira kuti kutyisa ukaona mukadzi wako anditi akanda picture akafungurira kamera kunze hanzi uyai muone uchiona mukadzi wako akadaiwo Ah, ndikutaura kaidi kana ini nyaya yacho inonetsa kanyaya yakadaro iyo Eh? kuti mari anenge ada kuratidza outfits ka Ah. outfits yaya handisi kuratidza chidya chitaundawo Eh. kazvichiko chiri kuitika sapatstand yeikwe hei anakoti waripo wachinyora Eh, wanotozokutika kuti zvaone zvaitwa namadhamu kunoko eh. I think it's not even fair. So uh, if eh, I don't know what to the highest level, mm. kune madzimai anoda roso. Vamwe vanototi totodi ma accounts, ma Facebook accounts. I also notice anenge uchizoti akaroorwa kwa Muparinga. Mm. But account yacho kana itoshandiswa haitori na surname ya Muparinga. Mm -hmm. Ine surname yekumusha kwake. mm. haana stera mutaundi amene zvaaneka kuita deassociate nani nemunhu waari married naye haasi kuda kuti ari kuenda achiri kuenda pafacebook pa semusikana i think ukaona uine mukadzi anonyanya unoda sterek zvesocial media you are in trouble because pasocial media anything can happen mastreets ukaona ni mukadzi anofarira stereki social media mm. content mm.
achida kuposta mm. stereki mm. achiratidza mihomba yemuviri chete achingoverenga chete kusvika 12 ah. dzachayangoti ona eh.
kadzi kuti pasocial media eh. pacho mamacomments acho mm. anodyarawo dzimwe pfungwa muvanhu ah, pfungwa dzemunhu by beholding become changed mm. pakuramba uchitara zvinhu uchidii unodzamara wava mm. kutanga kufunga kuti probably pane vandiri mm. kusarira and in this age mm. tinofanira kukurudzira madzimai ari married kuti achenjere because idzi ichihure chatiri kutaura panapa ichi mm. hadzisi hadzisi nyaya dzekuti padare panapa tingadzitonge mm. tinongotaura madzimai sei chihure kune varume oso wanda kuramba wari wakomana mm-hmm. wakaroora here koti

at heart Eh, vachipinda mumainbox aivaoma no so we need to be very careful ne- ne- ne- ne- saka it's i think it's an warning also which is To everybody. even, even to us men Kuti we must be very careful nevakadzi avo because uchati waona musikana iye ari mukadzi wemunhu moita zvemagifts ndopaunozobuda makamera paya paya

even from his private hustles eh, mauya kudare kunoku takupai something amai vakuda kuziva futi kuti kwauya 50 No, here. ukadaidzira kuti tapiwa something vanoita jealous mnhu arakadhiroya
hapana yatiri kuwa hako eh, kana tauya isusu tinofamba nemari ka. Eh, kune vanongotipa mari une 1 million ka eh? vanzimitai saka nyaya inotongwa sei vakomana imi ndimi va- vano- vano- vano- muno- Yeah, muno- munoadvise vanhu vemari Yeah, big mm. eh, mari yemumba inoitwa sei inosheyiwa yese here because maikoti vanotoziva kuti vakapiwa waya vanotobva vatotaura kuti handiri kuziva kuti 30 iri muhomwe mm.
buditsa buditsa yese
mari yemumba haifanira kusheyiwa yese tiri kutaura semabusiness man mm. mm. mari yemumba haifanira kusheyiwa yese pane yeunotorawo muhomwe Wopawo adzimai wako oti iyi mari yemumba munopota muchiita zvakati zvakati kana kutengawo mbatya dzenyu muchitengawo chikafu chemumba nechii handiti mm -hmm. and then iwewo semunhurume mm. unofanira kuvawo neimwe mari secret secret inogara kuback pocket secret wallet mm. secret inogona kuzobatsira futi adzimai vako kana vachinge vamisusa mari kana vaida bhosvo futi kana vachida bhosvo futi eh, eh, because kune mamwe madzimai ekuti vatombomupa pay yese salary mm. yese kuti o oh, apedza yese futi achafamba achiudza shamwari dzake kuti wangu murume haasi kugona kundiitira zvamuri kuitirwawo nevarume venyu mm. mm. watopedza kutomupa yeah. salary yekuti io yese ishi sirekombi hmm? regedza kuita mabhosvo regedza kumupa valentine achachema futi newe kuti hapana zvauri kunditira akachengeta yese mari akachengeta yese mari okay. mm. Mm saka ivawo ne aiwa tikubatsira mm. vanhu sevafurira vanhu mm, mm, mm. andidarire machinda yeah. machinda batsirikai
gara nesomething mari ngaichengetwe Eh. unozoona kuti unogona kuona kana mai wako chaivo unogona kufona kuti ndarwara ndarwara mm. ofonera adzimai vako aiwa handisi kuti adzimai vangu vanodara aiwa ndiri kungotaurawo pama
mai chamba tiri kuziva kuti muri kuona eh, pamuri kuona muri hadziamuite izvoavashe shoma mvangeri
unoita amai vane bp neshuga mm. ugofonerwa semwana mukomana mm. ugotozofonera mudzimai wako kuti mama wafona ndiri kunzi amai vari kurwara mudzimai wangu kuti mari yese yakaperera mumba what are you going to do next mm -hmm. what are you going to do saka ngativei nekaya kaya kahomwe ketinochengeta kuti aka ah, kandeke zvi ingakubhura chaiyo kumasabhu arimo anhu kuti zvinhu zvaka masubstitute mm. saka i think the same thing ngazvingoaplayiwa kupi iko mumara muwanano nebhora remarriage eh. mm. muri kuzoona se eh, yeah i think i, I also run ne, ne nenarrative nenarrative yavari yavari kutipa i, I know kuti probably kumadzimai of course yeah. it might be like a, a controversy iri kukreatwa but unofanira kuzvitaura zvakachenjera because i think also madzimai anofunga kuti dangwamupa une imwe ausati wadii vatogara vane idea iyoyo une imwe usi- But you are the problem. Ah, ka- ah, heka ndizvozvo saka iwe bwana ukamupa yawapa iyoyo wauri tanzi iyi hanzi une imwe ari futi kufunga kuti une imwe futi yawatoga Yeah, Vagara- yeah. Ndataura kaka, Vagara unouya vane newaya pfungwa. wotodzaya wati Eh, vagara vane vagara vatone pfungwa kuti saka ukagara wasarenda yese mani Eh. ukasaka unzi tipe une mune imwe anania zafira i think it becomes so stressed i think ndosaka tana uri mautanzi mukadzi wangu anonetsa nyaya dzemari so also also st- chakakosha futi kustada munhu wako chakosha bhozi uchaona kuti nyaya dzemari ka bhozi i think also mari ine kausainzi kainako mm. mm. unofanira kuti unge une mukadzi atori akachenjera even pakushandisa mari yacho yawamupa eh. mm. bhozi kune vamwe vakadzi kuti tawapa futi mari iyo yacho titi ngatitei you are also frustrated in the process kuti ha yacho yandaendesa yacho mafambiro iri kunzi yatoita ka hapana saka dzidzisa futi also mudzimai pamupa mari kuti mari inofanira kunge ichimanija zvakaita se zvakanaka bhozi mari inopera

okay. issue iripo this is a reality show yeah. we deal with real issues yeah. there are men who are married to two or more women ndikutaura kuti e pa100 dollars iyoyo vanenge vari fourone zviindi e ndizvozvo its happening kune vari official kune vamwe vasiri official futi but weare trying to help our men mm. who are out there who have these situations saka ndabvunza kuti eh, ko kumwe kana kwakachenjerwa kumwe kusina kuchenjerwa ah, ah, mdara nechipindira ipapo mdara mm. some of these are man made problems mdara mm. shonda small was 200 dollars manje no problem iyoyo mm. uzraina 200 dollars unonzi nesmall was like for ndosawaifamba uchitaura wega wakapfeka jezi retimebhora so so so so so

hautombodi advice unosat advocate atabarara zvaari kutaura eh. nyaya yebarika ka eh. barika mweya wezvishoma murume nyange akatambira 100 dollars pamwedzi eh. haagone kugara asina kukambura anotoda vakadzi vatatu vaviri murunzwa mm, mm. anotoprefer kuti regai ndipfeke jezi remanu eh, iroro nesafety shu kwese kwendeni as long as ndichiwana mari yekukambuta aida kuzvipande eh, nejezi rebhora eh, nekovi mdara aibhadhira lodge five dollars ah.
wakomana ivi kune votonasi
you know pamari ya zvataurwa ndazvinzwa mm-hmm. unosara neimwe shoma ko kana uri timu shoma kudhara bcause mari ine mazera ka ah, ndatambira 250mukadzi mari eh.
ndisari ne mari eh. hapana kutongogara pasi namadhama wotoonesa noti wangu ka pakaipa eh, bcause une shoma uda sara futi neshoma mushoma saka kuti umupe usari neshoma hapana iyo makutoita teamwork namadham shamwari isu wema one chinhu chedu ndeichichi pari kuda kumanage motongomanage apa zvishoma because mari dzine mazera mhm, mhm. mari dzine mazera because sometimes tinoitaura kuti unosara neshoma kana ari weshoma because mm, ah, ndizvo zvatiri kutaura also because unyika imi frustrated kuti pashoma yacho yauri kumupa iyoyo mm, uda kusara fune iye wacho haasi kugona pane vanzimai kuti vhina wapa mari ka kumuti yena unotenga gorosari rachiri kupera kwemwedzi rinopedza mwedzi haatokwanise unotenga chinji inopedza mwedzi eh. vamwe vakadzi ndikutonyora list andikutoti eh, pamuri kuenda ka ah, ndozvatataura ndikutaura kutaura mm. ah, nyaya idzi dzakaoma ndiri kutaura kana usingazivi ah. ndiri kutaura nyaya idzakaomatishuiketidzwe kuti chii chatiri kuda mwedzi uno mm. infact to a minor vachitori pamazera madiki of which we know kuti muzimbabwe most men can be in these levels kutogara pasi kuti grosari redu remwedzi tinoda chii handiti wo vamwe watomupa even wamupa list apinda mushopo haatotenge zviri palist anotanga kunhonga nezvimwe mm-hmm. ndakaona noisakutaura kapaogati pick and pay paita hondo yemukadzi anga atenga poloni aipo palist kakusukawo mukanwa hondo yepoloni baba
nyaya iri kurezwa iri mm. very important kuti bcoz ona zvino uri frustrata munyaya yekuti mari yacho ka uri kuiwana maybe 250 pamwedzi mm. monthly mm. kuna uri moti havagenerate during the process yemwedzi so once atongoona 250 anofanira kutomaker sure kuti chii wisdom ndo yatofanira kupedza mwedzi saka ukasaka togona kumanaja murume anofanira kuva so careful especially pamanagement yemara mm. pari very important saka unonge uchitarisa kuti zvinoita here kuti tore advice mm, mm. yekuti ipa mukadzi shoma anditi because imwe shoma yekutaura ndiyo yekuti unotoona kuti pakuti ndimbe shoma ka itori 5 dollars mm. pa100 saka hapana shoma pasho saka iye kuti mukadzi wako atende futi kuti ungambo wanipo 5 wasara ukona saka tiri kuti madhaira ende ose mukadzi ngaaunderstand kuti iwe hauna chinhu mm. usararama usada kuoso kuunza mhuri yako kuipinza mulevel ka raisati yadii yaisati yasvika because ndo imwe nyaya inokukwadza futi mm. mudzimai anoita perception yekuti baba waita se zvinhu zvaakufamba mm. saka zvakanyanyokosha even wakuita kuti mufambise mumastages masho kuna varuma ina i don't also prescribe nyaya yemasurprise kumadzimai eh, vasati va prepared for surprise iyo pane zvokuti iwe ngobva pana padare takutongonzwa kuti wakapinda nefortune apa deni yamadam apo uri kumfakosi madam akutongobuda paya utanga utochemedzwa nefortune ari kupi mfakosi kuti watokanzi dhuya mota yako iyi i think also une perception unoza vamwe vakadzi vasati vatoreceiva va unotoona even mavhidhio kuti ane doubt kuti uri kuti mota iyi iwo ndiwaenaye panasi mm. uchipa inini ari kuda kuti une wangu eh, brain dzangu dziri kushanda here kunditengera fortuna tiri muno mufakosi saka ndiri kuti also eh, hapana chakaipa mufakosi mm, ndiwo iko ayo pango tikazova mavictims kuti makatsvinyira fakosi ndiri kotaurawo so kuti Eh, ndo mufa kwa ndo kuti kukufa kose here
tamangalacha asi asi asi ndichipedzisa angu mvhangeri muparinga wataura chokwadi yekuti kana mari iri shoma shoma ngaipiwe mudzimai but muvhangeri da kutaurira ichokwadi kunze kune varume vetinosangana navo vamwe vetinonamatira vachichema hauzokwanise kuudza munhu kuti wakaroora mukadzi asiriye mukadzi anopiwa mari anotenga maice cream mapoloni machii zvese macream don anope mumba amagetsi ana otengwa akudzokera kuna baba vamupa kese saka anouya kwauri oti munhu wamwari mukadzi wangu ndamboedza haasi kuchinja saka unopedzisira kungopa vanhu mafomula aya kuti orit kuti wanano yenyu ichingofamba iwe yoane reserve uchiitawo zvinhu zvakadai zvakadai mm.

kuti he's in control how does he know that he's in Ah, control? tatifunga kuti tomuanza patachitaura paya kuti unofanira kuziva kuti because kumaneja vavo, Formula yese ziva unofanira kuti- kunge uinayo. iwe ndozvatachitaura kuti ziva kuti munhu wako ada kutengerwa absolutely. magrosary uchiya nawo pane vakadzi vekuti kuti unotozoona kuti ndozvatitoita panapa kuti sanetsana chirega ndisamupe list achienda pachirega ndingoti ndomufonera kuti iwe chikafu chinacho here pamba uchimaneja zvinhu zvichii zvakakwana here pane pandiri pana ndingokunongera nongera oda chii kana tinongere kana wasvika wakuda kutomumanija iwo mbozi i think also marriage ka haisingori nyaya yekuti i love you inyaya yekutoshandisa chii brain patononyaya brain kuti uona kuti munhu wangu uyu kumupa keshi hmm. eh, kutokanyika pamwe ndokutowerenga kuti iyi ndakaona muda zvinzwara handizivi kuti kunowarume here vatofarira nzwara wakadzi vanozviitawo wakadzi da kutaura wakadzi vane zvimwe zvavanoita ka zvekuti isu varume katina kana dhiri nazvo mm. but vakadzi because also they are particular they vanofunga zvemawivi izvi i think mm. vakadzi havazviitire varume mm. i think zvemawivi vakadzi vanoitirana kuvakadzi ikoko because i don't mukadzi yani pana baba uti akasvika mai vane wivi otanga kuti ah iwivi aiwa wivhi iyoyo haitopfekwa kwau kumba kwamanheru inenge yakavharwa nga nechiikichikumbai man to man mdara even pane zvimwe zvavanoona kuti zvimapiro zvokuti ino vakadzi vari patrick noona pamubhedha dai bane pane unosvika paine mapiro kana seven manga akarongedzwa pakurara pai unoona mapiro sezvitudikiro zvaitwa pano

because mm. vane kwavanoshanyirana vachiita se vachiona chi mm. tunhu anofanira kuonekwa of course in the world of women also competition chi thrives you see saka ndopa i think ndopane pane ma issues ekuti nzwara uri kuitirani eh, nzwara ndedzani nzwara eh. dzakareba kuti dzakamira uda ndedzekuita sei munhu agerwa tsiye adrowa dzimwe uri kuitira inini atizoti pana urumberi wanonga uchizvitaridza kuti ona zvadzakaita dzabviswa pa hapana wauri mwauri but vakadzi wadrowa dzimwe
waisa dzimwe andikuvhunza kuti wazviitire kuchibvisa idzi ukadrowa dzimwe wakadzi wane ndikuti muworld yawo eh, you know, zvino zvine zvazvinoita but hakuna warume kuti ndingagadzire budget yetsiye nenzwa rotogara pazi kuti mari idzi chienda kunzwara mari ichienda kutsiye mari a

A- akabvuta chimuti zvadhakwa Kutwa ka, chimuti chino- aiwa zvadhakwa Ndine mfesi Chi- wandaienda chimbo naye. ndeyangu baba Tichienda ibata kumba. kumba mumu Tichienda kumba akafonerwa namadam santatama tagara kumusauye kuwadzana 3 takodya mupotsi ndawana full house unotama kauri kubasa suruziya utofonerwa tatama musadzikire
vasikana musadaro vasikana musadaro musadaro vasikana eh,
musadaro vasikana tikitsoka manje manje so eh, regai timbotora mafemo vakomana vava kutauridzana nemizhola regai timbonotsvaga mvura

Eh, tadzoka eh.
We're sazi.
Eh, taura legally mna. Ndo ndikati umthetho unobva waziva. Eh, mthetho hayi Ndo wanoziva. unoziva mthetho.
Eh. so pane vamwe ka vanenge vachindibvunza kuti baba chifu munozonyanya kutaura shona hatisonzwa zvimwe zvacho chichi inoona Oh, yeah, so yeah, tinopota yeah, yeah, tichimboturikira of course, of tichienda course. eh, nehama dzangu dzekumavhenda and ma- ndiri kunotanganidza nga manna vhukuma kuma apa ri kuyamba eh, mafhungo a vhathu vha vhanna eh, ri tshi zama uri ri thusane navho zvichibile zwavhuḓi eh, hani muno zwa ndoya ndakapara ndakabata tsamba dzakawanda ka foni yangu inenge yakanyorerwa zvinhu zvokuti du mhm. right hanzi i have a brother of mine eh, same parents eh. eh, takakura tese Asi anoti e, anonyenga vasikana kana kudanana nevasikana vanenge ndadanana navo even maex chaivo chaivo e, anoenda achinodanana navo e, ndakambomutry kumutsiura ndichimuudza kuti ah, zvinozoita here behavior yakadai iri kungoramba ichingoenderera mberi mubvunzo wangu andinawo vedare ndewekuti e, ko ndikazoroora mukoma wangu haazoende here achinonyenga mudzimai wangu wandinenge ndaroora uh, how do i go about it because i'm worried and now i'm at a level where i need to get married ari kunyenga mukoma vari kunonyenga ubva vadiwa iri kati ari kujamuka ah, i think vanenge kana vachidiwa ari kutomubatsira kuti haisi good time ndoimwe weye yekutotsvaga kuti bho iri munhu

uh, unofanira kuva careful kuda kunyanya kufarira murume ane weakness iri pachena saive because kana kuine munhu anonetsa kudhila naye muupenyu ari murume murume ane weakness iri pachena because weakness yemurume inokutaurira because itori weakness now Handiri kuona because iye agona kutanga zvake. Zvatangwa nevamwe ndopaanodii? Ndopaano achisa musasa wake ipa. Pane zvangu ko ingo nonyenga. Akayeka ah, iye ndiwa maka muchita. Ko ingo nonyenga ka you kana uri uchigona zvekunyenga ka izvo. Ingo nonyenga saka unosvika nemanotsi ekuti chima. Mm. Hey, unosvika uchiti chipa. Tinoda kufunga manyengera ako apa uri mukoma. Mm. Because weakness yake iri kutaura zviri pachena zvaachakuitira. bcause iweakness iyoyo munhu atoo neweakness yekuti anoti zvawanyenga izvo watanga zvinhu zvaana saka even ukatanga musha anditi anenge achiuya achakushanyira kamukoma wako akazvijaira ane mweya wekuti zvawanyenga iwo ndizvaanoda kunyenga saka achakunyengera mukadzi iwewo saka uri kumbomuratidzirei vanhu vauri kudanana nawo mm. you see so bos wakatoona ah, wakaona ndozvati haasi mukoma imhandu haasi mukoma imhandu ka bos ona ka zvaari kuti ari kudzosa ka iwe wati wasiyana nemunhu uchiti munhu uyo haagone kuya mumusha iye ari kuenda kune munhu iyeye wawasiyana naye uchiti handigone kuwaka musha naye unonyengana naye futi handikuona mm. ngatimboti wakakambura ipapo mm. saka anenge ari mufuti achikambura imomo uchiti chii uri imomo kuti ndo zvaiitwa nemunin'ina wangu izvi but kakusakwana kwemukombe uri kukombita here mukomavakadzi havasi right vari kubvuma ehe vakadzi havasi vakadzi havasi right munyaya saka weakness kaona munhu akaratidza kuti ane weakness handiti ari kutaura uso zvaachaita hmm. ukaita murume anotaurisa taurisa ari makuwa handiti dangwe achiri kumboitira wamwe achaidzira futi iwewe iweakness weakness yese murume ari wiki pazvinhu mm. kana ari bhebha pana cheka ukama mm. cheka ukama kana waroora auya ndo panozoda panotoda mucheka wekucheka ukama zimcheka ah, eh, wachamba ndikuona kunge futi plus iye uyu ari kupfimbirwa vasikana vake nemukoma wake ane ane ari kungoda wisdom dzakawanda pamachoices pama ake ari kuratidza kuti akuita mawrong choices because baba munoziva kuti ukadanana nemusikana chenya mm. waaex wako kana wanga wakagona kusarudza zvine wisdom musikana iye waramba kuzoti azouya achipfimbwa namukoma wako anotokudza kuti haya hazviiti because ndakadana nemunin'ina wako saka chimwe chinhu of course vasikana vake vari wrong mukoma wake ari wrong but nyaya chaiyo chaiyo iri pane munyori wetsamba uri kuda ngawane ngawane wisdom dzekugona kusarudza the right person mulife make ndozvendiri kuona kuti ari kuda wisdom ane mawrong choices because ukasarudza munhu chaiye chaiye haamba kudari mm. Mm. Uh, advocate, what, do you, what is your take on this matter? Legally, there are no issues also, but uh, yeah, I, I think I think Wanza Asungiri Mono. Yeah, no, but, but I think it's actually a bad

pane kamwe kachiremerera kaunofanira kungoisa muofisi yebrother yako mm. no apa pakapfurana mfana pakapfurana nhingi right what's your intention do you want to marry him uda umuroore kuda seko What's your, what's your, what's your game plan? Maybe it's just sibling rivalry. Aiwa mdara. Aiwa but but kuti shamwari munowandiraira vakadzi mdara. Vakawandisa. Vakawandisa. Vakawandisa enda uko. Aiwa ane weakness yakadhakwa munhu iye. But problem yetika ndeyoti wacho wari kuita izvozvo haasi kuona chirongwa manje. aiwa anofanira kunge achichiona eh, because handifunge kuti pane asingachione iwewe siyana nenyaya yako iyi Iyo kuendera vasikana vamuningira. Eh.
kana kuti iwe mfana iwewe siyana ne Ah, anongomutorera clip omukandira Eh, onana maiguru ava aiwa Ah, kune dzimwe type dzinokonzeresa mdhara. Eh, all right, fine handi. saka timu riripo rinogona kukatira katira tumaclips eh, be- bledza aripo ndiye producer wedu kuna frank futi kumashure ha vakawanda endeantichipoanozomta counseling vanokukansela but antichipo manje problem ndekuti vanotora cash eh. eve maadvert saka wabate uadvertise wo because toda kuti show irambe ichita sei ichifamba because samparinga wafanira kutenga tai tai inobuda ane mota imwe futi mm. eh.
ndakukwati vachataura right guys eh, hanzi how do you deal with this issue eh, baba vanoshungurudza amai eh, vana varipo mm. handizi mm. Eh, like kuti baba vanotengera magirlfriend mavalentines chichichi zvimapresent zvimwe zviya zviya asi mukadzi wavo vanova amai vedu vasina kutengerwa eh, kumba vanenge vachiti handina mari kana food chayo chayo havatenge anokwana mune panoitwa sei panyaya dzakadai gentleman mwana haana simba mwana ndiye anyora yeah, kuti handikwanise kutsiura baba iye pachake haakwanise kutsiura but pane hama dziripo close zvozvinoushiidza mm, mm, mudhara ogarwa naye pasi mm. uoneswa kuti ha ah, zvauri kuita meso evana izvi eh, hazvina kunaka mhm. ya ya ya ya pakatsvagwa vechikuru veukama vechikuru veukama its fine ino but iye akada kutsamwa kuaprocha mudhara uyo haa hazvipere zvakanaka mm. bcoz anozokudza zviri kutadza amai wako zvekuti hazvipere mushe ya ndakambonzwa imwe nyaya yekunzi mm. takambogara pasi baba tagara pasi maibai tanzi mukoma chi amai guru vari kuchema chema bva taunzwa tese semhuri garai apo e, titaure nyaya mukoma mukoma mukoma mukoma dry e, ko mai guru vari kuchema ngatoita sei anzi mukoma dry vakangoti handisi kuguta inodhilwa saka hakwanise kuti atsiure baba mukomana maparents ane influence yaanoisa muwana mhm. because also vana vanofanira vanodzidza kubva chi kubva kumaparents mm -hmm. so kana anga aine vana vakomana mumba zviroroti ane culture yatodi yatobreakdown mm -hmm. also family also affects society zvinhu zviri kuitwa mumba zvinoaffecta vana ava even vamusociety vane trauma yavatori nayo handiti uh, kana akapinda murelationship also he thinks kuti is right to cheat because anozviona zviitwa kumba handiti uh, he also see gifts uh, uri baba uri kuita chipfambi chekuti ine wana vanonge vakutochiona kuti magifts aenda kupfambi eh, yapiwa yapiwa pfambi nhingi pane hurero ratengerwa zvichionekwa newana i think its, its kuva nedisrespect even kumukadzi wako wacho wakaroora mm -hmm. zvekuti nyaya yako yacho kana i think also kana uri murume anditi pamwe anoda kupinda munyaya idzi chiitawo ka zvokuti usaaffecta mhuri yako mm.
protect them by all means possible painzi muroyi pairovera kureka mhm. zvekuti nyaya chikabuda uko kanzi wabatwa mukadzi andakutivanokurambira vanoti aiva havaite zveadaro eh, even yavo evidence anogona kutoti havasi eh. iya yanga ichitaurwa kuti haisi iya here ino mm. uchitrai kudefendwa nemhuri yako newana wako kuti nyaya dzikataurwa dzinotaurwa wana wako anoti kwedu isu mudhara haite aizambo oh,
i think also ukadaro arespect wachi muriatisikuutaurauaaihure mm. but i think kana tikanga tiine vanhu vakadaiwo manje mm. atokanya even isociety because isi mwana ndiye akunyora nekurwadziwamai mukadzi mm. uh, we can even feel for the woman mm. kuti vanenge eh, vachinzwa sei haana chaanopiwa you see he can't even balance chikure chacho iona haato balance kuti chiita akakuti zvekuti vanzi ai vanhu vora havasi tinombodya zvitombori nani pabhore timakoabachiuri achibalanseka because mumwe mukadzi mweuri
hakuna chiri kupiwa kakuba mubarika obhoa haona kana but apa balansike kana munhu atitanga zvechihure pane kunoita losi

Haa inini ndinotongoona kuti uh, izvozvozvo zvekungoti vana vanongoenda vongoripota vanongotsvagawo munhu ari machuva obatsira mm, apangwa ndibamunini ndibamukuru nditete ndimbuya mm -hmm. tsvagai munhu mukuru ouya waita chipi naapedze nyaya idzodzo mm -hmm.
okay pane nyaya dzakati wandei e eh, arthur apa aiwa tsvaga aiwa tsvaga imwe mm. yeah but the bottom line is we, we should not be raising abusers mm. for the next generation mm. mm. because vana every day when we're ill treating their mother we're actually throwing them away mm. so i think we need to behave better but pane pane pane mapitaura ukaona chihure chako chakusvika kumba utochitadza mm. hapasina zva Ah, unoshitadza hapasina. I'm telling you the truth. No, I'm not saying people should do that. But ukaonawo uchiita ka, chakusvika kumba, kunzi hatichadya, haasi kuuya kumba so kumba on time, arafu, watochitadza. hazvichabuda Haasiyana nazvo.
right hanzi makadii vedare Eh, ndaitawo dambudziko 12 years in marriage mm. ndopandiri yeah. my husband doesn't buy me clothes or even remember my birthday chai eh. chaiyo vale chaiyo haisati yambotengwa pamba panapa eh, hanzi i work for myself and i buy my clothes and those of our children ndinotengera vana vangu hembe dzavo eh, then he doesn't even pay fees for our children mari yake haioneke kwainoenda how do i navigate this issue ndibatsireiwo vedare ndiri kuziva ndiri mukadzi how long have they been married 12 yeah, is a failure of a man mm. uh, you know what ukaona wangu relevant just by having sex with your spouse you're a failure i'm telling you because, because right now you know what, uh. the, the most irritating thing about this thing mm -hmm. is the failure in common sense mm -hmm. yeah. mwana wako uda ataendesa kuchikoro nani Ah, guys, let's be honest. Yeah, Una- yeah. Una fees bado wenani. Yeah. And right now, you know, thi- this is just a reflection of what many people are doing now. Uh-huh. Kuti fees hausi kubhadhara. Rendi yacho pose pose mukadzi ndiye ari kuita ma- ma- mazvikiri Ari kuti kutostruggle. abhadhara. Eh. Next thing, wacho mukadzi wacho. Oh, by the way, let me tell you something. Kune kune statement inonzi mother nature hates a vacuum. Mukuzochirungu ichozvo. Kuti pakuita gap chete, nature inoda kuvaya fila gap iroro. ukaona usiri kutenga hembe zoti pane munhu achadzitenga
uchazonyora tsamba unozonyorera
eh, wega iwewe eh. kuti a ah, ndiri kuona wodrop iri kuti iri kukura asi ini handisi kuti handisi kuzitenga mm. so the bible says lead us not into temptation mm. uyu is leading his wife literally mm. into temptation, into temptation. because no zvauri kuregera iweyo ndo opportunity ishashandiswa nemwe munhu mm. kupinda mm. mm. because vaina vanoona kuti uyu ari kuita open up to us is many mm. ndo mirakoka mm. wabofunga kuti akasangana jonzo kubasa chichinoitika mm. e, eh, umuzwa kuti munhu kwangu haa mawana so haa ah, is a failure of a husband mm -hmm. yeah, utongomunyara zvako but ndotype munhu adai akundikana ah, yako family

Uh, you cannot love uh, without also giving mm. because even bhaibheri rinoti mwari akada nyika nekudaro akapa mm -hmm. you know kana wachinhu chaunoda iwo unoita sei naturally you give that person mm. ukaona unhu ato ndinokuda iwe hai uri wangu because pane mwoyo wako mm. jesu nepfuma yako ichava ipapo mm. paonesa mwoyo wako saka ane kwazviri kuti haana tokofesi dress kana rekubhero kana kachiva harina hapana hapana chakaitwa kana kana birthday mm. mm. shama isusu every day you know tiri we also even tiri kutokundwawo nesu mafundisi mm. kuita rudo mm. autokundwa kana isusu ngata titoro wafana uchinanzi mapasta ana chaanoziva akasara ndiwe mavhesi isu tiri kuto mm. tine mavhesi kana ane mapotato ndara tinotobeka shuwa inototrya by all means kuti pamba undisvike chii ndikati even ndakubva pana ndingopinda mukashopu ndongonhonga kandinonhonga kwekuti ndasvika pamba handiti mm. because pamwe chasvika mhuri yarara nechipo vanondivhurira door mm. wanokuona ndakabata something mm. kaplastic keblack mune iko ngoonawo mamwe mune chii kana tumuringa zvato mm. tumuringa tumahebziwa mm. ngopirawo nemahebziwa zumbani babakana zumbani kuti ndakutengerai zumbaniai baba iri udzoka covid women also values those small things small things yes you know very small things zvimwe zvacho hatifanira kumboitira zvakawanda just small things kungonhonga kana kadiki tunzungu tune chii tune mareasons hmm. twakakangwa so small things well done small yeah. things wakusvika uchidi hmm. wakoti uchivhurwa dhoba yava woti mbesa makutora wotomudira kuti inzwa tunzungutu hmm. unorowa nenzungu kumesa
nekozina kubonza maezvita zvenzungu eh?
ndaisa malevels madii ndaisa malevels madii ndaisa malevels makana

But by the way, there's nothing as cruel, gentlemen, kuti mm. unoisa mwana on earth Mm. then you neglect them mm. that's cruel mm. mm. support mm. by support handisi kuti mutengere mota aiwa toti mm. the basics mwana ngaave nazvo by the way when you do things for your children the word reasons god bless you harishandi mm. it's common sense mm. that's why even terms onzi giving handifanoshanda kumukadzi wako mm. because it's not sitting here unzi ndakuzokomborerwa namwari ndiwo wakamutora ka Eh, support. Unozvikwanisa izvi. wanozvikwanisa izvi Do it. Vachamba, what's your talk? What's your take on this one? ya baba vatinyadzisa sevarume but munom- but munomboziva here kuti kuri kunzi vapiwa mukana yekunyorawo tsamba yavo baba ava. vanogona kuisawo macomplains aamai ava. Ngavanyore tone. kuti kuti ndinotengera sei munhu hembe munhu asingade kugeza Mm. so i hope kuti andisi eh, kuti mama wari wrong but i want to tell my sister my mother that that karma is real don't worry just continue doing good mm -hmm. birthday rake pano perinosvika remurume u rambai muchingomuita mahappy birthday if kana musina mari muitirei the, the proper meal a very good meal mm. and eh, mukaramba muchiita zvakanaka one day you tell me my sister apa ah, ndingambotora nge dzikama idzi guys unoziva yakonzi ekama kama ka unosvika vatofa iwe kama isina kuuya mda so i think unotofa kama kusina kuuya mda so point yandotaura kuti ndiyodii eh. get to a point i've done a book called no one is coming yeah. get to point kuti kana waona kuti benzi rako ndobenzi rako here mm. two options you can either divorce or wodefend a title kana wadivorce aka bos murino wacho uyo hausi marriage uyo haungaonzi marriage unzi tikusakana manheru aundibvisa hembe haisi marriage iyoyo bcause mm. pretty much you're doing everything that a single person would do mm. difference yako ndeyoti une munhu anopota achificha paside pomubhedha ende ukomira kwacho atione kuti aona kuti womira kuti neintimacy so, so, so, so, so he find kuti haeme anoona kuti kunyima ari kunyima futi musanyime wasikana mudzimba umo wakomana e tambonyorerwa tsamba paye last week pamapanima makataura kuti e, vakadzi vanonyima chichi vakomana vanozonodya e, sembwa dzem- dzinotsvaga hanzi unonyima muchimapini akaguta. muyamwe hanzi unonyima akaguta imimi vakomana aiwa ka musarambe nezvinhu varume anonyemera ah vanoramba nazvo kumba umo because zviri kutaurwa izvi mira ndikudzeka murume Ano- kunyima. anenge adya kakonzo otosvika padheni achitodai dai handiri bo Hano, haya, of course. ndakaneta Ah, you find scenarios like that handiti but ndiri kuti also varume papoint yakaita seiyi murume uyu no, he doesn't even deserve kuti akumbire eh, kumukadzi uyu kana kuti ndipowo kana kukumbira iwe ndipowo kana kudhimanda kuda kuita Wozi- aya kaona ka- Haana marights tikuti ka the m- se- bonde ka you see ma- pane maemotions anoshanda you know mese munofanira kunge muri kufara bonde racho saka unenge wakutonge uri kungoita duty because kuda kurara nemunhu wacho ka munhu wacho but mufunga make ari kuti but onawo zvauri kundiita se zvauri kundiita its important also men to be saka bhaibheri chiti varume idai vakadzi wenyu mm. you must be a loving husband so that even bonde racho waripiwa both of you enjoy mm. pane paunotozoona uri kukambura kuti ah pana pati kutorowa zvedu but chii hapana hapana chirega tingoita magetsi hapana tingo tingopedza hapana ndiburuke nditese ndiende pasi mm. kana uzoburuka usina kupedza because munhu wacho wauri wauri kudhira naye wacho ka haasi ku Haasi kurespond. haasi kurespond. unoona vasina kuwana mutaundi mudhara Ayi, wakati- vanhu Vanhu vari- vari- vari- mapenzi ndoatutaura mapenzi kaya ndoatita kugadzirisa Tiranga Rega- rega- mapenzi. regai ndimove kuti to another issue gentlemen because eh, uyu munhu taona tawirirana Dai kuti he's not, a, ma- he's not man enough He's not a man and enough. if iwewe as a man where you are whether you are talking to your son you are teaching him teach him to be responsible that's the major thing just be responsible take responsibility anyway hanzi i have a situation in my house my husband loves football vanoda bhora baba kudheni but inini ndichinyanyo rifarira bhora handiti ka hanzi handitomboona bhora ah. asi challenge yazomuka manje ndeyekuti kuna sisi anti kumba
helper eh. Eh, aripo anofarira bhora zvekuti saka they support the same team anosapota man you vese vari two Eh, Nako vanenge- kupenya yebhora vanini. that's vanenge vakapfeka same jersey and its making me very uncomfortable ndauda kutodzinga musikana basa uyu. matching outfits Eh, musikana anoziva bhora iyeye vakomana Eh, and they will be discussing laughing mumba mangu ini ndakachila but vachitotaura nyaya yekuti eh, ten hag akazodzingwa kukazouya amarim akazodzingwa tikazodai dai tikazodai dai hanzi nyaya inoitwa sei kwei vamuparinda haa but kana vakapfeka uniform dzebhora asi dzerudo kai akatenga
eh, matimu awo haisi uniform yelavu kai ndeyebhora ndozvamaybe vari kuzoona zvotanga ikoko mdara zvikuenda maextreme but ah, kuzodzingira munhu kuti anosapotabhora kavambaringa rinotanga na9 rimwe racho vamwe vaona vaunorara chichichiachinoona mm. chikwemda eh. eh, eh. Ah.
apa vakagara mulounge vese kavamedi anozogara pasiaregerawo kumubvunga basa anongomuti chingosiyana netimu wasarudza timu yako everton kana kuti basa but still ah, unyanga bora ibora mdara zvezvingotaurwa bora ibora apa ndi red devil musikana webasa anosapota maniyo maita red devil timu inenge yakachaiwa baba wakatsamwa hatifanire kukurudzira zvinhu zvakadhakwa mm. zvakatodhakwa izvozvo musikana webasa handiti ndiye vamuti maid mm. ndimaid mm. maboundaries ari ari importanthanditi because ibasa ka ana tinoti mawork ethics pamba handiti anofanira you must be also be respected as a man ukatosvika because kuita baba kama unofanira kuratidza kuti anofanira kutoziva kuti ava ah, baba waita seya mm. unenge muchigara pasi nemusikana auya kuzo ari kutsvaga kuti life yake ita aitiwo zvaanoita kana nguva yake kwana obuda oenda mumba mako mm-hmm. mm-hmm. okusiya iwe nemhuri yako kuona kuti ai unaisa confusion makuona bhora muchiita sei she must also show some respect to the man who is the owner of the house Bhora achiona bhora achiseka navo achiita chikwee ngaazive maboundaries ake zvebhora anosara achiona nevana wangu kana ne- nerimwe team iri kwete kuona bhora neni Ah, but asodzvanirira mumwe Ah, ah, ah, no, no, no, no. Ti- anaka Ah, baba. ari- ari pabasa ndozvaafambira ndii kana aita zvebasa inini kana ndabva kwandabva ini ndii ndinoda family time ndiye ndoda munhu andofanira kunge ndikutodhila naye because ndatiri pamba is my wife ndiye wandopa nguva anditi uyu zvebhora anosara angadai mutsamba yekai ari kutoitaura kuti ndiye anoona bhora nemusikana webasa achitoti zvinoita here murume wangu akunditsiura kuti wakunyanya kutamba nemusikana anoona bhora nemukadzi wangu kwete zvekuona bhora neni Musikana webasa saka what you then here munyaya idzi handiti you here nyaya because handiri kuona mukadzi pato ne competition musikana uyu mupfungwa make because ndewebasa she also thinks there's an opportunity mm. in this space haisiri nyaya yebhora bedzi because waakutosotesa nemukadzi wangu mumba mangu because ari kusvika sei pakurowana chikueneni achikuindonorara kubedroom iye wosara nemurume wangu wari two wachiendera mberi nebhora she also thinks kuti ndikaramba ndichiita ukazotsvaga nyaya dzacho dziri deep unondozoona pane nyaya dzaakuita sei dzaakutaura mm. you see saka its important you know you need also to avoid zvakanaka of course kana uri kumba inini i also try to say nhamba yemusikana yakanaka nhamba yemusikana yebasa handiti but pamba pacho its also uh, important kuavoida kutaura taura naye nechi tsvaga munhu wako mukadzi wako ndiwo anocommunicata naye akabozi ah, vakadzi handiti muprocess hmm. they are not also good hearers they also chi put their emotions vanoita experience nemashoko handiti pakutaura mai vakadzi vanoteera mashoko ese amunodii akunzwa saka mubhora mai meya unozoonekwa kuti uri intelligent uri chiya utatsa ai wakangwara pane zvakawanda zvinotaurwa munyaya yacho baba munhu akatanga kutoumba mahopes kuti pana paka ndatouye pano inozonetsa unokondora sei munhu wanga uchirova naye ningirikini abika mbudza
manhu iwe yabika mbudzi
unotaura naye sei kuti wakukanganisa okay how do unomutsiura sei right mm. because magara kamato kunge tushamwari ka tikuti pabasa ka handi ari pabasa here munhu uyu mm. eh, of course she's part of the family but pabasa ka eh, ngaazive maboundary zake indizive indoda kura mandiri murume wepamba apa kwete kuwa shamwari yeah, yeah. yemusikana webasa i think mm -hmm. pane paunenge warasika mm -hmm. semunhu womurume ipapo mm -hmm. unofanira kuziva maboundaries ako then you also respected in the process mm -hmm. maswera sei maswera here mm -hmm. achiona kuti uri murume ari respect kwete usvika wakutoita kunge mwana mudiki ipapo mm -hmm. wakutonzi onai eporiji raenda patevhu uchipukutwa nemusikana webasa ah, ndezvebhora futi plus musikana uyo ari kuoneka uyu maybe ari kutooneka kuti anenge akastadha maweaknesses amai mm. akatoona kuti number one weakness yavo havadi bhora mm. andidi vasikana mamaids anogona kufoira zvese zvinana geography mats chii but pakustada mai vemumba chikoro icho iyoyo subject haafoiri saka my best advice my best, my, my ah. best advice yes. kuna mama uh, it's, it's not a sin hachisi chitadzwa pamberi pamwari ngavamukomborere medu aende mm. kuye mumwe medu mm. ngavamukomborere mm. bless and yeah. yes. you go but, yeah. but, but also i think it's, um, it's very important for you to actually discuss with your spouse mm. kuti i'm not comfortable mm. then secondly zvamamitotaura zviyazvaya yes unogona kunzi mwana but that's a term that's being used for convenience purposes mm -hmm, but pabasa pabasa the moment you now threatening the stability of the wife mm. was remember maidika anoita report to the wife ndizvozvo kana uzoona kuti ah, proximity yazonyanya mm. by the way every adulterous relationship starts iri innocent every inotanga iri innocent mm. yozonyatsoaita ah, full blown baba wotonarika hapana papoita nyaya yachaika mm. ah, bcause mdara one day unokomuka usipo one day anotanga kuri discussa bhora bhora rikazonyatsotambwa bhora baba ya so amen Ayo mdala.
Vanhu vote. Eh, nyaya iyi yebhora yanetsei handiti e, tungowirirana chete kuti semurume iwewe chirega kuita e, relationship namaid isina order mhm. munhu wemumba but boss vake ndimadam imimi vasikana vari kushandawo vebasa ndo vanotiona kapana chiitai muchimanejawo nyaya dzemudzimba dzevanhu fa itai zvamakaita se zvamakavambira zvibasa kwete zvekuuya kuzotora baba vepamba handisika eh, gentlemen ndauda kuti tiende kumba Yeah. Eh, because eh, tinogona kuzononoka tiri isusu unoda unotamba bhora
wanaonaona man u uko neman city Eh, your take generally on, on dna ndichajamba eh, o- o- o- o- omarara muchapedzisira imi ndimika vakomana vemutemo what is your take on dna semurume do you think it should be done at birth or tosiyana nazvo dna must it shouldn't be done at birth but it must be done at birth vanhu ngavaende for madna test and um, i tell you isusu tiri mafundisi ka tinoziva zvakawanda vanhu vanomhanyira kwatiri vanhu vazhinji vari kugara nevarume nemadzimai omumba umu vari kuchengeteswa vana vasiri vavo mm. so ngatiite ichipata pati tikurumidze tiite zvemadna whats your take eh, vambaringa aiwa program yakanakisa kwazvo eh. dna zvichingoti ipapo ipapo mwana achingouya tobva taziva ari zautsi baba hmm. eh. aiwa zvakanakisa hatozvikurudzira okay mm.
handizvozvo because you know there's a lot of unfaithfulness also in the world mm -hmm. so it's difficult zvakaoma unoziva kuti unorora munhu otakura nine months mupfungwa mako uchingoti eh, tinozocelebrate mm. kana taona maresults itai nyaya muri kuita eh, tiri kuziva tirwadza but tichazotaura nezvenhumbu iyi taona maresults saka one kuti nine months nhumbu because once waungota madna zvinoreva kuti you also you are losing trust in the person ah. kuti anoti ah eh, aiwa kutaura zvakanaka muparingi handisi kuramba but ndiri kuti inini mukadzi wangu akatakura nhumbu izvi ndine mwana kumbo mm. muri kutonditaura munyaya inei aka because amene pamune wamuri kuprescribe but zvamuri kutoimplaya ndezvekuti neniwo ini ndakagara pana eh. ndinopamwe handi ndinofanira kunge ndito handisi shuwa ndofanira mm. kusatoti mm. ndikutoti ndakapotswa nechirongwa unza here bhoze kaani akuti tisano ko isusu tine wakabuda wasina kuitwa mukutiayo anozviona manje eh. mune wamava kuti waitiswe mm. izvo zvandizvamava kuti kune wanofanira kuitiswa madna ko isu takabuda isi takasimba tombomira takadaro I- i- ndiku- saka, you know, look at the world. Mambo vacho, Ah, mambo inzwa vabatsirira kako- pamweya so muchena. then my point is look at the world we are creating yet doubt marriage inofanira kunge you know this is something that is you know holy chinofanira kupindwa nonawo ne a perfect conscience iro pasina mumwe ane pfungwa yekuti ndinofanira kudyiwa no but tatendera zvinhu izvi and now takuimplementa zvinhu zvinoita kuti tisacelebrate futi nhumbu because zvinoreva kuti even muna nine months unenge uri busy kuita but ukochitomudza kuti shamwari mari dzausara akabuda asiyo unondidzorera mari yandiri kuisa apa kune mari yenyenii ndichada mari yako maissues ari kutotanga and then ikabuda ichinzi mwana ndewako eh.

team inovhura hombe yaive ichinzi wife material yeye baba team yainonzi wife material yeye hai inovhura hombe mdara kwazonofunga kuti munhu ari harmless innocent chichi onozomuka zero percent baba so so i actually think um no. by, by the way now kune madna ma, ma, ma test kits

yes. um, so that at least tese tingova nepeace of mind but for you ah, baba tikaitwa tese panapa vazhinji kwatinobva
kuchachekwa ah, vazhinji panapa
unoziva ti nyaya yekuchengeta mwana asiri wako zvinoita nge kunamata kana mwoyo wakanaka but munomboziva here baba kuti Kune vamwe vanhu vakadonha mumabusiness vachiunzirwa munyama neropa remwana auya mumba mako mm. ropa, ra, ropa rine richitaura nhamo mm. remwana uri kuchenja iwe unoshamisika kuti ko zvakuitika mazuva ano tiri kudzidza ba
yeah well weare lending kuti hadzisi nyaya dzinongotaurwa dzichienda eh, hadzisi nyaya dzinongotaurwa dzichienda eh, dzinopindawo spiritually ndosaka tichigara dare rino riri varume weare trying to shape Uh, men and bring them to be at their most optimum level uh, pavanosvika ivo vachipefoma sana baba mudzimba dzavo sana baba mumabhizimisi avo sana baba kwese because the world needs strong men for it to be able to move forward this has been yet another exciting edition of dare remachinda inkundla yamadhodha iko lape sikhuluma khona phela indaba ezitshisayo njengamadhodha thank you so much eh, wamarufu thank you so much eh, wamparinga eh, advocate Yo, we hope to have you next time legally handiti ka Yeah.
legally correct mkoma chamba thank you so much for making it and uh, we are back again next monday but for now guys chitibatai titaure pawhatsapp yedu yatambotaura kuti iripo e, mumbotipawo nyaya muchitipakurirawo nemazano ekuti tingabatsira sei vamwe varume vari kuchema